Roedd prisiau bwyd yn barod ar eu ffordd i fod yn 50 y cant yn mwy na oedd nhw am pum mlynedd yn ôl, ond mae materion newydd wedi cael effaith ar hwn. Mae'r rhyfel yn Iran wedi gwthio costiau gwrthwraig a thanwyd i fyny, ac mae'r tywydd poeth wedi gwneud hi'n anoddach cynaeafu cynadau. Felly, ydy Cymru yn wynebu argyfwng bwyd? Os ewch chi'ch mewn i'r siop leol heddiw, efallai byddwch chi'n gweld bod y silffoedd bach yn wag. Pam yw hwn? A yw pobl yn dechrau storio bwyd? Er mwyn ffeindio mas mwy, dawn ni lan i Caerfyrddin i cyfweld â Carwyn Graves, rhywun sydd yn cadw fwyd. So, sut nes ti dechrau wneud hwn i gyd? O, wel, fi wedi bod yn ymwybodol o'r sefyllfa o ran bwyd am, am nifer o flynyddoedd. Mae wedi, mae'r ma sefyllfa uh, eitha difrifol i ni ynddi erbyn hyn wedi bod yn datblygu am gyfnod hir. Um, so, um, yeah, yn sicr, um, dwi hwn ddim yn, yn beth newydd. Dwi e ddim ar ei fwy allawn um, adeg hyn o flwyddyn, um, a gweud y gwir, um, ond um, i ni wastad yn trio wneud yn siŵr bod Ie, o leia bod 'na gyflenwad rhyw yym wythnos yym o o fwyd yym gyda ni ar ga'l yym ac yn ddelfrydol yym llawer mwy na hynny hefyd t'wod yy yy yn yr haf nawr ma' lot yn dod o'r ardd ac yn y bla'n yym lot o gynnyrch ffresh ond wrth i ni fyn' mewn i'r Hydref fydden ni'n llenwi'r Yym, llenwi'r rhewgellau, byddwn ni'n llenwi'r jariau a'r potiau fan hyn, um, a, a so, bydd yna gyflenwad um, uh, mwy i gael da ni. Mae hyn yn rhan ohono fe. Um, hefyd, yr ardd yma, dyw'r ardd uh, eto ddim ar ei gorau yn sgil y gwres mawr rydyn ni wedi bod i ffwrdd, ond um, ond mae lot yn tyfu yma, a un o'r pethau byddai ti falle ddim yn dyfalu, dyn ni'n cael salad bob dydd, wy'n rhaid trwy'r flwyddyn um, o'r ardd yma, um, sydd yn gret. Mae yna bethau um, yn tyfu dan ddeiar, mae yna bethau fi ddim yn dod nawr nes yr, yr hydref. Um, mae yna bethau drws nesaf hefyd, so i ni'n ni twco ac yn y blaen. Mae bod yn barod ar gyfer, um, ar gyfer siocs o ran bwyd, mae llawer iawn mwy i wneud gyda um, y, y gymuned leol nag yw e really neu gyda um, beth sy'n digwydd adre. Um, so, um, yeah, to, bod ni'n cefnogi ac yn dod i nabod pobl sy'n cynhyrchu bwyd yn lleol, um, bod hynny'n digwydd um, yn ystod to, adegau normal yn help aruthrol Er mai sôn am fath o ddiwylliant bwyd a, a hanes bwyd, mae, mae llawer o'r llyfrau a'r, a'r pethau dwi wedi sgwennu, um, a dwi yn credu fod, fod hynny'n bwysig, um, mae yna elfen fan hyn o dreal annog, um, annog pobl i gymryd bwyd o ddifri. Um, y reality yw, dwi, dwi, dwi wedi sgwennu llyfr um, uh, ar afalau Cymru, er enghraifft, um, Mae yna elfen wrth gwrs fod treftadaeth yn bwysig ac wrth gwrs ei fod e, ond hefyd um, ar hyn o bryd dim ond rhyw bymtheg y cant mae holl Brydain yn hunan gynhaliol mewn ffrwythau. A'r broblem yw hyn, a dyma'r cysylltiad gyda diogelwch bwyd a gwydnwch ac yn y blaen, y broblem yw Dw i'n gwybod, cystal â Nehip, o ran afalau, gellyg, plwms, t'wod, yr holl mathau o ffrwythau hyn, a 'yn ni yn bwyta'r ffrwythau hyn, maen nhw'n bwysig yn ein deiet ni, ac yn bwysig o ran iechyd ac yn y blaen, um, a maen nhw'n bwysig os oes sefyllfa o sioc, mae afalau yn gallu storio um, os ti'n gwybod beth ti'n neud, heb rhewgell am fisoedd a misoedd a misoedd, oedd gyda ti'r mathau iawn, um, oedd, oedd, yn, oedd yn had cu i'n gwneud, oedd pawb yn y cenhedlaeth yna'n gwneud. A broblem yw, mae coed ffrwythau yn cymryd rhwng 5 a 10 mlynedd i ddechrau dwy'n ffrwyth, ac os oes gyda ti rei um, gwydyn traddodiadol, wedyn mi gymerwn nhw rhwng 10 ac 20 mlynedd i ddod i lawn um, um, tywed, i'w, i'w cnwd llawn nhw wedyn. Wel, Os ydyn ni, beth sut ydyn ni'n meddwl, ugain mlynedd, deg, ugain mlynedd o nawr? 2036, 2046. Ni'n gweld y tanau yma yn Bordeaux, ni'n gweld rhyfel yn Iran, ni'n gweld yr holl bethau sy'n digwydd nawr yn 2026, beth alle digwydd rhwng nawr a 2036, heb sôn am 46? Yym, beth fydde angen i ni wneud nawr er mwyn sicrhau fod 'na Yym, digon o fwyd, dim jyst bwyd i gadw ni'n fyw, ond bwyd i gadw ni'n iach, a gobeithio ein plant ni yn ffynnu yym erbyn 2030au a'r 40au yn y ganrif hon, ac yn y blaen.
Wel Carwyn, os ganddo ti neges i unrhyw un sy'n meddwl am storio bwyd? Ie, bydden i'n gweud bod yym cadw cyflenwad o fwyd adre yn beth da i bawb wneud, Yym, a does neb ar eu colled o wneud hynny, oni bai bod chi'n wneud e mewn panig um, a just storio llwyth o bethau a dyn nhw ddim yn bethau chi'n bita.
Tybed, byddwch chi'n dechrau storio bwyd nawr? Dyma Ben Roberts, y Cymro.